Fresh FM ninety two point five Fresh FM ninety two point five. Ɔma adehyeɛ yɛ ma obi biara ha, prɛmo, ato, amena so, sɛ nsɛm ahodoɔ a ɛredi ahim, ɛredi apeneɛ wɔ ɔma mu ha. Na asɛmufoɔ peni wɔ asɛmu korɔ gyen yɛde reba bɛda wɔ sɛ Fresh ninety two point five awia prɛmtoberɛ kaseɛ. Nsɛm deɛ ebi wɔ fie ha paa ne yɛ mowɔ ha ebie mu a meka wo sɛ nnɛ ɛyɛ Wukuada, ɛyɛ bosome February ne da ɛtɔ so aneɛsa bem wɔtwe, wɔ mfe mpem mmienu ne akyire aduonu mmiɛnsa mu ɔ nsɛm no sɛnea ɛteɛ nie da bia sɛnea yɛbu bɛ no sɛ mpanimfoɔ ka sɛ ade kye na yɛnte nsɛm foforɔ a na ɛno yɛ akyiwadeɛ paa wɔ kaseɛ mu ɔ no nsɛm bi sɛi na wobɛteɛ Deputy Majority Leader ɛyɛ onumonyamfoɔ Alexander Afenyo Markin wɔ n'ano ato nsrasɛe a Ghana pan ayɛ nso mu. Saa nso wɔ ayɛsa bere mmarahyɛ badwa mu dɔm kumaa no Wɔn kɔkɔ yɛ nhyiamu wɔ hɔ ama saa bɛ deɛ deɛ bobɔ ba sɛ saa bɛ deɛ ɛ obiara akoma tɔ deɛ mu ɔ ɛfa no nsakyeraeɛ a wɔn yɛ wɔ wɔn manfoɔ mu deɛ wɔn anim wɔ mmerasɛ bɛdwe mu ɔ. Na ɛno ada ɛ na dɔm kumaa mu nsakyeraeɛ a wɔn yɛ yɛ no ɛneɛ neɛ ɔnyaa diberɛ hyɛɛ n'adwuma aseɛ ɔnimonyamfoɔ Dɔkta Kessel Atufforson ɔhyɛɛ aseɛ wɔ Mercevedia fie mu ɔde nsɛm bi ato dwa Awiei yɛde bi ɛbɛsom wɔ. Ghana dehyeɛ Ghana piesie akyem dehyeɛ no noɔ Nana Addo Dankwa Kufuor Addo ahwɛ ama gyɛɛgyifoɔ aduonu wɔde wɔn dwuma ahyɛ wɔn nsa sɛ wɔn bɛdi dwuma wɔ ɔman mu a yɛde saa nsɛm no mu nkyerɛmu bɛdan wɔn. Mmarahyɛ Badwa fie akyea me hene Right Honourable Alban Sumana Bagbin no nso de nsɛm ahodoɔ bi ato dwa akɔ de ama mmarahyɛ badwafoɔ wɔn reba yi no wɔn dwumadie nso mu. Yɛbɛkɔ mmarahyɛbadwa mu bia mu. Na Ɔmanpanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sɛdeɛ mmara kyerɛ no ɛtɛ bere din ahodoɔ akɔ akɔpia mu wɔ mmarahyɛbadwa mu sɛ neɛ saa bere wɔn kɔ kɔ tra ase na wɔn gye wɔn to mu a yɛde dibrɛ bɛma wɔn sɛ asoafoɔ. Yɛde mu nkyerɛmu bɛda ho wɔ kaseɛ mu ɔ. Na yɛbɛkɔ Dwaabo so. Dwaabo so ɛne nnɛ yi Matro Manfoɔ bi abɔ akɔpie mu na ɔgo dealer bi wɔn agye sika bebree ɛde afi ne nkyɛn ɛnyɛ asɛm kumaa sika no dɔɔso paa. Doctor Isaac Brako yɛ wɔpɛni pa a ɛneɛ wɔyɛ wɔkyerɛkyerɛni a ɛneɛ saa bere wɔkyerɛ amanyɔsɛm ɛwɔ Yesuapɔn ɛneɛ University of ɛyɛ Winneba na wɔde ansɛm bi aba wɔno nso ɛrekyerɛ no agyen ɛfa no resafo a ɛneɛ saa bere ɛreba hoɔ. Na Asante Bɛkwae mansin ɛmu kuro bi yɛfrɛ ne sɛ Anwea Kwanta Ɛhɔ na abotafoɔ bi a wanya abosome mmienu, obi akɔwɔ ne sekan se tɔ tɔ tɔ tɔ tɔ wakum abofra no. Yɛbɛdi mu amanebɔ. Mm, na sɛm Fresh ketewa. FM 92.5. Ah, ɛyɛ disturbing paa. Ah. Na abofra yi sɛ bi ɔnyɛ ne ho sekan. Ɛdeɛ na wɔnim. Ɛnyɛ ne ho sekan ni. Ɛɛ, kɔ- Eh, brantan wo sɛ dɛn na wɔde Na wɔ ayi wɔn. ayi, wokɔku anoma a, wo- wo- woakɔte kotokuro du. na wonya akraman nso adeɛ na ɛbɛkɔ ɛne dɛ na ade bɛkɔ eh. ɛyɛ asɛm o hmm. na yɛnka wo sɛ kaseɛ adwumakuo ahodoɔ bi nom asɔ yɛ se ɛne ɛde kaseɛ ɛda wɔ ɛnɛ awiaberɛ yi ɛneɛ na aseɛ kɛseɛ nkɔma ɛneɛ bookshop a waba foforɔ koraa wɔbɔ ne ho nsamane your new bookshop stationery wɔse ɛneɛ fa no buku ɛne stationaries ahodoɔ nyinaa no ɛhɔ ana wo nsa bɛka wɔse ɛneɛ saa berɛ wode w'ani kyerɛm ɛwɔ your new book ɛyɛ shop stationery a Wopɛ Sudan mattress wo nsa bɛka Adesuafoɔ no wopɛ trunk tɔ bus Ɛyɛ text books ahodoɔ a Sɛ yɛ note books ana wopɛ Ɛy size books yi bi ana wopɛ Mattress no wopɛ deɛ ɛ wokɔ da so a wobɛtumi asɔre akɔ akɔsua adeɛ Ɛnyɛ sɔre kɔ adwuma no bi Mesrɛ wo sɛ wopɛ books bi te sɛ Golden Maths Ɛyɛ Golden English Golden Science Ɛno ara ne sɛ wode w'ani kyɛm yɛ wɔ Your New Bookshop Mesrɛ wo Your New Bookshop wɔ Kede Kurodie mu hanom yi ara Mesrɛ wo de w'ani kyɛm wɔ dwa no mu a Abronsan na ɛwɔ hɔ no mesrɛ wo aa ɛsoro ɛɛ hɔ a na ɛne saa bere yi wobɛhunu your new book shop ɛɛ stationary na wobɛtumi afrɛ mo ɛwɔ 0246913036 0246913036 anaa 0554172119 mesɛ 59 0554172119 na meka wo sɛ sɛ wopɛ phones ne accessories papapaa deɛ a Ɛnneɛ ɛno ara ne sɛ ɔde w'ani kyerɛ mu wɔ asoɛ yi ara, wɔtontɔn wo phones ne accessories nnɛ bi wɔ hɔ. Wɔse ɛnneɛ wopɛ earpiece, bluetooth tweebiɛ, wopɛ iPod, original charger, memory card, sɛ wopɛ iPhone charger, type C bi na wopɛ, wopɛ ɛyɛ hands free biɛ, ɛno ara ne sɛ wode w'ani kyerɛ mu wɔ Your New Bookshop ne Stationery. Wɔse wopɛ phone covers ahodoɔ nyinaa a, wɔtɔn bi wɔ n'asoɛ. Kae biom sɛ, Adwom Market, Abronsan no soɔ no, mesrɛ wo a, ɛhɔ ara na ɛnneɛ wobɛhunu Your New Bookshop. Stationary. Kɔ na ɛne wɔn kɔdi nsawɔsoɔ. Ma yɛnkɔ fa mɛsrɛ Isra Agro Chemical Shop wɔ ɛhɔ ɛna kuafoɔ te dɛn dɛ. Sɛ woyɛ kuani na okua adwuma no mfasoɔ bɛtumi aba so de ama wo a, na ɛwɔ sɛ wode wo ho bɔ fa mɛsrɛ Agro Chemical Shop. Wɔn nnwuma no ɛsɔ ani, wɔn nneɛma boɔ nso ɛda fam. Nea ɔpɛ biara, sɛ ɛyɛ fertilizer a ɛyɛ nnuro ɛde kum wura, nea ɛde ɛboa ɛma mmoa biara aduane firi soɔ, afei kora mpo no hɛ nnuro bi a ɛboa ɛma atosodeɛ tumi nyini framfram ne nna no wɔtɔ bi wobɛ mfidie anaasɛ ɛnadeɛ ɛde yɛ adwuma okuo adwuma mu nso a ɛno nso wɔtɔn bi mepakyɛ paa wɔn mu nneɛma wotu atɔn a wɔn nsa bɛka baako baako anaasɛ mpo box box mu nso a ɛno nso wɔn nsa ɛbɛtumi aka bie wɔmɛkyerɛ kwan ɛwɔ akyem kade bus stop wɔne haripa bookshop no ɛna ɛdi animhwɛ firopani a wɔda no ɛwɔ 0200 76 8778 zero two zero zero seven six eight seven seven eight farmers choice agrochemical shop wɔsi home of quality farm tools and equipment. na yɛmfa saa akwanya wei soɔ na yɛnkyea manfoɔ ahodoɔ a wɔte yɛn ka ɛfiri dɛnkyɛmboɔ mansin mu hɔ

Na yɛ gye peneɛ na ewie yɛ bɛ som wɔ ne yɛ de kaseɛ adan wo yɛ mo somfo kofi pra esu oyi pɛ brem me ne me nua bɛma. Ɔɔ tee ma de seɛ yaw barima. Na saa bɛ deɛ ɔbɛ seɛ pampa na berɛ no aso yɛ de nsɛm no eba bɛ gu hɔ bɛ hwie gu hɔ no ahunu deɛ kɔ wɔ mɛ mu ɔ na yɛ hyɛ nsɛm no ase a Yetu faa ne aduani akyɛ mu wɔ mmarahyɛbadwam sɛnea ɔman yi mmara kunini no kyerɛ sɛ sɛ ɛkɔba no sɛ obi ba bedi dwuma sɛ ɔsoafo a, Fresh ɔwɔ sɛ yetumi FM tɛmia onipa ko no 92.5. din kɔpiam wɔ mmarahyɛbadwam na mmarahyɛbadwam wɔn pɛ ɛyɛ badwuakuo ɔmbɛhwɛ no wɔatena ase na onipa ko no wɔato nsa afrɛ no na waba na waba abeyiyi nsɛm ano wɔ hɔ. Ɛno nti Ɔmampanin Nana Addo Dankwa Kuffo Addo ne Ghana Dehyeɛ Ɔkyeman Dehyeɛ afa mmara kwan so atabiri din ahodoɔ akɔ akɔpiam wɔ mmarahyɛbadwam Sɛ ne saa bere mmarahyɛbadwa mu ɛ ɛne ɔpani Paul Dawma Noah Honourable Alban Somani Gbargben sɛ saa bere monye ɛdin ahodoɔ yi na mompɛ badwakuo na wɔn nyɛ wɔn nsɛm nhwɛmu na ɛkɔba sɛ yɛgye wɔn tom a wɔn aba abɛyɛ asoafoɔ wɔ ɔman mu ha na wɔ saa nsɛm noɔ no saa nsɛm no nya kɔhɔ pie mu wɔ mmarahyɛbadwa mu sei ana neɛ saa bere mmarahyɛbadwa mpani Paul Dawma Noah Honourable Alban Somani Gbargben wɔgyee noɔ

For consideration and report to the House. Fresh FM ninety two point five. Na sɛ sɛ nsɛm a ɛkɔkɔ pie mu wɔ mmarahyɛ badwa mu wɔ berɛ a ɛne Honourable Abansoani Bagbe nsa ka nkrataa a ɛno ɛrefiri ɛyɛ ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo hɔ de di ahodoɔ rekyerɛm sɛ wɔn mma mmɛyɛ asoafoɔ. Na ɛnnɛ Fresh Trɔtrɔ yɛbɛkɔ mmɔnten soɔ na yɛhwɛ nsesaeɛ ne nsakyeraeɛ a ɛba ne mpanyimfo ahodoɔ a ɛdɔm kɔ akɔda sɔe ahodoɔ no ɛneɛ saa berɛ awia no wotee Honourable ɛneɛ KT Hammond ɛneɛ Tahiru ɛɛ Hammond no noa ɛɛ wɔno yɛ ɔsɔfoɔ a ɛneɛ saa berɛ sɛ mpanyimfoɔ gye no tom a wɔkɔ akɔhwɛ adwadie nsɛm so ɛwɔ wɔ mam ha na Honourable ɛneɛ saa berɛ wokɔ kwawu wɔyɛ mmarahyɛbadwani ɛwɔ hɔ ɛɛ saa berɛ wɔ panin sɛ ɛneɛ saa berɛ kɔba sɛ yɛgye no tom paa deɛ a na wɔno a na ɛba bɛyɛ wɔsoafo a wɔba bɛhwɛ mfodidwuma so, na yɛbɛkɔ ama no soɔ na yɛakɔ akɔhwɛ ɛyɛ manfoɔ wɔma agye nkyerɛ ɛfa no saa nsakyerɛyi a aba yi na yɛgye ɛyɛ fresh structure yɛhwɛ sɛ nsakyerɛyɛ yi ɛbɛsesa nneɛma mu anaa anaa mpo no sɛdeɛ yɛkɔ na ana ɛkɔ no na ɛneɛ ghanafoɔ ehu no ne sɛn yaw yɛbɛkɔ mmɔnten soɔ ɔho. ɛɛ yɛne ɛyɛ akosua amoabea a wɔn no ɛwɔ fɛ trɛtrɛ mu ɛkɔdi nkɔmɔ ne ebisa ne sɛ ɛhefa na ɔwɔ sisi ayi na sɛ ne nneɛma si fɛ kɔ na sɛ na n'ahoma no atɔ mu a yɛne akosua ni nkɔmɔ ɛ yɛ kɔ akosua. akosua ma ha o akosua ma ha o ɔtemae akosua na ɛte sɛn biribi abɔ kuro na wo so ɛ ɔbɔ ade adom ɔkaa no woanya baabi apaake no Ah, so si a mewɔ kɛdɛ station o baabi a mem cars me paake no okay na ɛnɛ yi adriverfoɔ wɔn se nsɛkyerɛeɛ a ghana ban ayɛ ɛwɔ asoafoɔ a wɔn ɛhwɛ ghana nnwuma ahodoɔ soɔ Sɛ trade and industry ministry a greek ministry ne yɛ kaka hoɔ no wɔn gye ne sɛn deɛ deɛ na wɔn ka fa hoɔ. ɔsoman wadi asɛm ti ɛda hɔ yi ɛna mede aba ɛyɛ station ha nom sei ɛna mebisa adwadifoɔ ne ahyɛnkafoɔ ne apasɛntisfoɔ nyinaa sɛ ɛsisi a ghana ma mpanyin ayɛ nsesaeɛ nsesaeɛ na wɔhwɛ a ɛbɛtumi aboa ghana na panyin baako bi wɔ ha ɔno nso sɛ Wɔbɛtɔ biribi de akɔ wura mu akɔ abadaba fɛ 22.5. Bɔko. Na mpakyɛw nsesaeɛ a Ghana manpanyin ayɛ yi wohwɛ a ɛbɛtumi aboa Ghana ɛyɛ anaasɛ ɛnyɛ? Ɛnde nsɛeɛ na wɔayɛ no nyinaa deɛ ɛyɛ na King Ofori-Atta no a wɔansesa no no King Ofori-Atta no a wɔansesa no no na ama yɛadwa ɛne kɛde kurom no deɛ drɔbafoɔ ɛwɔ ha obiara na efie the whole obiara baabi a bɛkɔ biara Saman kɛse ɛno a mesɛ asɛm ankasa na mbaa kɛda ha obiara sɛ wɔasesa king of rasa no deɛ obiara dwa no nti ɛno na ɛpɛ sɛ wɔsesa no ma yɛ ne obiara ghanafoɔ nyinaa ho tɔ no nanso yɛyi biara yɛyi sɛ meyɛ fuo mpp baabi a mpp bɛkɔ biara meyɛyi mewɔ mo kae no mo ho biribiara na ofurasa na wɔasesa no deɛ Baabi a wɔbɛkɔ biara na wɔbɔ aban ne asoboɔ. Nsa na wɔsesa no deɛ ɛyɛ a baabi a wɔbɛkɔ biara Asaman ka sɛ sua duro, wɔdaa, biribi obiara ka sɛ yɛ. Na ɛsɛ ɔno nko ara ne adeɛ a ɛsɛ yɛsesa noɔ na ahotɔ ba. Aa na ɛne ɔte maa wɔse kɛnofori ɛpɛ a yɛansesa no deɛ na sɛ sɛ ahotɔ Ɛni ɔman panyin baako ɔno nso sɛ wɔbɛka biribi kakra de afa ɔda mpakyɛ ma Fresh FM ninety two point five. Fresh FM ne adwuma pa a mo bɛbɔ Ghana man. Nsesaeɛ a aba mu no deɛ ɛyɛ paa sen sɛ obi nkɔ na obi nso mmra na biribiara ebi a na obi kyɛn ɔyɛ adeɛ kora kyɛ deɛ ɔwɔ anim no nti otumi yɛ mma nti ɛna kyerɛ sɛ Ghana no yie na yɛpɛ.

se ɛne w'adwuma a wabɔ no ɛnɛ awia yi ok wei yɛ kosua mmoabea ɛna kadiman akyerɛ wɔn adwen ɛde afa resafo a aban ayɛ nanso so ɛyɛ onomonyafo ken ofiri ata deɛ ogu so ekita ne di ɛkɔkɔfi ɛsɛ ɔnabo ken ofiri ata di bere yi amafoɔ ani bere paa o. Ah, wɔn ani bere. Ɛɛ, sɛ wɔn ani bere sɛ nka yɛyi ne mfiri soɔ. Okay, okay. Aso wɔn ani sa no. Wɔn ani sa no. Ɛɛ, sɛ yɛnyi ne mfiri saa nibire no so. Yes, ɛno no no. Ɛɛ. Wɔn ani sa no paa. Manfo bebree naa na ɛka sɛ saa nsakyerɛ yi deɛ anka ɛka no fraeɛ a. Yes, anka ɛyɛ. Anka wɔn ani bɛgye paa. Bawon sɛ mampanin nso hyɛ Ghanafoɔ bɔ ne NPP mpanimfoɔ bɔ sɛ after IMF deal no ɛna yɛbɛyi no. Nti for now de yɛma ne ɛne IMF foɔ no nkotɔkɔ nwie. Aha. Okay. nti owie a na obeyi no. ɛnneɛ sini awie yɛ na ebehu challenge. yes ɛɛ no no no awie na ebehu challenge. yɛn kɔ sɛ fresh fm ninety two point five. abusua ma yɛn to asɛm no soɔ na yɛtoa so a richard fun sɛ nsɛm yi a ɛna dɔmkɛseɛ ɔmo mɛsɛ bɛgya fie mu ɛbaa no dani abɛdi akyi deputy majority leader onumonyamfoɔ alexander afɛnyɔ makin aba mmɔnten ɛde nsɛm ato dwa kyerɛ sɛ Dwumadi a Ghana mampanin adie yi na wɔayɛ nsakyeraeɛ wɔ asraafoɔ mu no, tumi a Ghanafoɔ de hyɛɛ ne nsa no ɛka ho bi. N'adwuma ne n'asɛdeɛ na wɔayɛ no ara. Na sɛ obi gyina baabi ka sɛ nea Ghana mampanin ayɛ yi nsɔ ani mmoa a, wɔno wɔne saa nipa ko no nnya adwene. Wɔkyerɛ sɛ mpaninfoɔ a Ghana ban de wɔn reba yi, wɔn nyinaa sɛ fata Adwuma a ɛde ahyɛ wɔn nsa nso, obiara betumi ayɛ. Nea ehia ne sɛ Ghanafoɔ betumi anya gyidie na yɛde yɛn gyidie ataa wɔn akyire sane sɛ wɔn adwuma no, wɔbɛyɛ. Yɛnye wɔn nni na wɔbɛyɛ adwuma no. Yɛntie Onimuonyamfoɔ Afenyo Markin ne nsɛm. President was clear in his letter that certain ministers had resigned. He needed to replace them.

Na wei yɛ onumonyamfoɔ Afenyo Markin, wɔno yɛ Deputy Majority Leader na wɔno de ne nsɛm ato dwa yi. Na wɔ reshuffle ho nsɛnsɛm hɔ no, yɛntu faa ne yɛnfi ani nkyerɛ mu wɔ suapɔ ɛno wɔ Winneba mmɔnten so a wɔn ma nteteɛ fa ne nwomasua hoɔ. Na wɔ panin baako a wode w'ani kyerɛ mu wɔ suapɔ yi mu a, a wɔredi ntigyeman paa na wɔno adekyɛ a wɔkyɛ wɔkyɛ ɛyɛ amanyɔsɛm yi bi wɔ hɔ no Dɔkta Isaac Brako ano ɔkyerɛ sɛ mmerɛ no ani sɛ neɛ saa bere aban a wɔte soɔ wɔbɛtumi ayɛ nsakyerɛmu na wɔde ɛyɛ asoafo foforɔ atumi aba bɛpiem wɔ mem ha na wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛnka nkɔ nkɔyɛ sɛ neɛ saa mmerɛ a na manfoɔ bebree na ɛka sɛ aban yɛ nsakyerɛmu yɛ nsakyerɛmu yɛ nsakyerɛmu na neɛ saa bere no anka aban yɛeɛ a na akɔ akɔyɛ sɛ ɛne manfoɔ na aka a n'aban tie. Nanso wei deɛ ɛbena aba abɛda hɔ. Wohwɛ asoeɛ ahodoɔ ahodoɔ bebree no a, manfoɔ no bebree no ara na ɛde wɔn diberɛ ato hɔ. Na yɛka asoeɛ a wɔhwɛ agriculture ho nsɛm ɔ, saa nso na asoɛeɛ a wɔhwɛ trade anaa ɛneɛ industry ho nsɛm na ɛneɛ saa mpaninfoɔ yi wɔde wɔn diberɛ ato hɔnom a wei ne berɛ a ɛsɛ ɛfata sɛ ɛneɛ saa berɛ yi deɛ mpaninfoɔ bɛtumi ayɛ nsakyeraɛ. Yɛnkɔtie Dɔkta Isaac Brako ne nsɛm no bi. Sɛ woyɛ nsakramu wɔ nnipa a wode wɔn abu man no mu no, Ɛsɛ sɛ ɛho hia nko ara na ɛsɛ sɛ woyɛ, na mmom nyɛ sɛ amanfoɔ sɛ, Sakra mu oo, sakra mu oo, na wo nso wodi so. Woyɛ saa a, ɛbɛdu baabi koraa sɛ ɛnneɛ ɔmampanin wo koraa nso wommɔ mmɔden ɛnneɛ wo nso yi wo ho adi na obi foforɔ mmra. Enti megyedi sɛ ɛberɛ no nie sɛ mampanin wɔyɛ nsakramu wɔ n'amammuo nnipa a ɔne wɔn bɔ man no mu. Resafo, yɛ a na nneɛma a ɛde ba baako yɛ accidental factors Accidental factors no ɛwɔ mu mmiɛnsa, ɛ, resignations, ɛna death, sɛ ebia obi awu, ɛna afei revocation of appointment. Sɛ manpanin se tumi a ɔde ma wo agye anaasɛ bammɔ wu abɛnu onipa a wama no tumi no a, ɛ, a, ase de no kɔ, anaasɛ nipa no sɛ biribi nti ɔntumi nyɛ adwuma no bio, wɔde ne krataa ba a. Fresh FM ninety two point five. Meka biom sɛ ha yɛ Fresh 92.5 Dɔkta Isaac Brako nsɛm wɔ na ɔsan so rekyerɛ sɛ saa berɛ yi wohwɛ asoafoɔ ahodoɔ afoforɔ a yɛyi wɔn wɔ ɔman mu ha no wɔn ntumi mmɛyɛ biribiara soronko wɔn ntumi mma mmɛyɛ nsakyeraeɛ na ɔman economy a ɛne atete apansam no atumi agyina ne nan soɔ na sɛ Ghanafoɔ wɔ saa berɛ yi atwɛndeɛ anaa mpo wɔ gyidie bebree na wɔ saa amanfoɔ yi a wɔbɛsrɛ sɛ yɛnyi saa gyidie no mfiri hɔ ɛsiane sɛ saa mpanimfoɔ yi Ɛnyɛ nsɛnkyerɛɛ biara na wɔn bɛtumi ayɛ wɔ wɔn man mu. Yɛnkɔ tie Dɔkta Isaac Brako ne nsɛm no bi. Ɛno deɛ meka sɛ ayi ɛɛ wɔn bɛyi nkonyaa ɛma nnɛ wɔtena sɛ yɛ wɔn kɔre ɛɛ vetting na yɛde wɔn dwumadie hyɛ wɔn nsa yɛde instruments of office hyɛ wɔn nsa na wɔn hyɛ wɔn adwuma ase a nade teɛ sikasɛm no bɛtɔ yie deɛ a na manka nokorɛ ankyerɛ ɛga atiefoɔ. Yɛ sikasɛm nhyehyɛeɛ no deɛ, ɛnyɛ bere a yɛrekɔ bi mu nie. Ɛɛ, 1980s hɔnom, 81, 82, 83 koraa deɛ, na ɛnyɛ koraa. Y'akwan ne y'akwantempɔn, na ne nyinaa tete apansam. Na inflation, wɔnenam 123, 125 percent hɔnom baabi, na ɛnyɛ koraa. Ɛɛ, yɛkɔɔ yɛn nnamfofoɔ saa bere no, na wiase mu akyɛ mmienu, Cold War era no, ɛyɛ East and West ideological warfare. Yɛkɔɔ yɛn socialist friends no hɔ, Romania, Czechoslovakia, Russia nom ne adeɛ sɛ wɔn mmoa yɛn. Wɔn kyerɛ yɛn sɛ sika a yɛhia no ɛnyɛ deɛ wɔn bɛtumi aboa yɛn nti yɛnkɔ the west ɛyɛ the capitalist hɔ. Yɛkɔɔ hɔ na wɔn maa yɛn yɛ startee economic recovery programme ɛna afei yɛde kɔɔ eh, structural adjustment programme ɛfiri 1983 ɛrekɔ no. Eh, kakra kakra kakra yɛ sikasɛm no ɛbɛgyinaa yie, na ɛnya hogon nanso ɛbɛgyinaa yie. Enti wei no, saa bere a yɛde yɛn ani akyerɛ yɛn Wura Agya Mfɛmfiri hɔ yi, IMF yi, Fresh wɔtumi FM dom yɛn de sika no ma yɛn a, 92.5. wɔde abaa bɛdii yɛn akyi, na nneɛma a yɛanyɛ no yie, yɛtotoo yɛn ho ase na ɛkɔfaa sikasɛm nhyehyɛeɛ basabasayɛ yi baeɛ yi, ɛbɛtotɔ yie na sikasɛm no agyina yie. Akyea, ne mmuiɛ, ɛsen abɛbuo nyinaa de, yɛ, yɛdi saa wɔn nhyehyɛeɛ no so a, yɛbɛtumi ahyehyɛ, na meka sɛ nnɛ ne kyena yi ara wɔsɔ mu dwumadie mu a, Nsakraeɛ bɛba nnɛ ne kyena yi ara deɛ a, ɛnneɛ na medi ntorɔ akyerɛ Ghanafoɔ. Na Dɔkta Isaac Brako n'anodisɛm a ɔkyerɛ sɛ Ghanafoɔ ɛni kwan sɛ yɛnya awerɛhyɛmu bebree wɔ saa soɛ mu. Na ne nkasɛm mu hɔ na ɔtɔ kɔ soɔ na ɔkyerɛ sɛ asɛm baako bi wɔ hɔ nom a ɛha no adwene papaapa a amanfoɔ bebree no ara nhyɛ wɔn adwene wɔ hoɔ sɛ kɔpem nnɛ wɔsoɔfoɔ a wɔn yɛ afotosamfoɔ, wɔhwɛ sikasɛm soɔ wɔ mem ha wɔn deɛ saa diberɛ yi yɛnsesa no Yɛmfa obi biara foforɔ nkɔ nkɔsɛe hɔnom, na ɔse ɛno no yɛ adeɛ a ɛha adwene yie paa. Yɛnkɔtie Dɔkta Isaac Brako. Sɛ wode nneɛma soa akwadaa na da biara woka sɛ, Oh, yɛdu nsuo no ho a, yɛbɛsoɛ na yɛahome na yɛanom nsuo no bi na yɛatoa so, na woansoɛ a, akwadaa no, ne bo fu. Ɛɛ, MPPfoɔ nnipa bɛyɛ aduɔwɔtwe a me ara me classmate, Yɛwura Andy Appiah Kubi, na ɔda wɔn ano, Asante Akyem North MP. Ɛnna wɔkɔka kyerɛɛ manpanin yi sɛ, Fresh Sɛnea FM nneɛma asi rekɔ yi, 92.5. sei ne sei ne sei. Ɔmanpanin bɔɔ wɔn anoba sɛ wɔne IMFfoɔ yi di nkitaho wie a, deɛ wɔhwehwɛ, ɔbɛyɛ ama wɔn. Na seesei nkitaho yi, ɛreyɛ siaa ne sa. Sɛ ɛkɔba sɛ ɔmanpanin amfa ɔse anyɛ ɔyɔ a, nokorɛ ni, na woyɛ akɔyɛ te sɛ ɔfa bi a ɔno ɔka a ɔn, ɔnyɛ. Enti daakye bi, ɛɛ, yɛse wote abu, wo, wofa abufuo na wote sum mu a, obi nhu w'abufuo. Daakye, biribi si a, wonnya obiara nkɔdwan ntoa no bio. Enti manpanin, ɔnhwɛ no yie na saa ɛbɔ no a wɔhyɛɛ wɔn no, ɔmfa ɔseɛ nyɛ ɔyɔ. Anyɛ saa a, ɛbɛtumi adi no nya kakra. Sɛ ɛnyɛ sɛ ɔkɔdwane toaa, ɛɛ, leadership of the party a, ebia anka obi nnim deɛ ɛbɛsi mmarahyɛbadwa bi. Fresh FM ninety two point five. Na ɛne a wotie yei yɛ Dɔkta Isaac Brako a wɔno yɛ kyerɛkyerɛni a wɔsua pɔn a ɛwɔ Winneba a wɔn mma nteteɛ wɔ nwomasua mu ɔ. Ma yɛmfiri resafo nsɛnsɛm mu, na nsɛnneɛ ɛbɛto adwasɛ ne samayɛkuo no ayɛ nsakyeraeɛ Wɔ dɔm kumaa no fa mu, wɔn bɛdi anim na mmarahyɛbadwa fie dwumadi adeɛ nyinaa wɔn bɛyɛ soɔ na aboa amanyɔkuo no na afei ɔman Ghana. Na onimuonyamfoɔ Dɔkta Kessel Ato Forson na amanyɔkuo yi ɛpaa noɔ sɛ wɔmmra yi na dibire a ɛkita Honourable Haruna Iddrisu no wɔmmra mmɛgye sɛ Minority Leader. Na ɛnnora da na ɔkɔpie mmarahyɛbadwa fie mu na dibire a yɛde hyɛɛ ne nsa no afei na wɔrehyɛ aseɛ na wɔde ɛto dwa kyerɛ sɛ Ghana ban na afei ɛne Sama Yeko ne Ghana man nyinaa agye no atum sɛ wɔmmrɛ yi na wɔmmɛyɛ minority leader na ɔno deɛ asɛm a ɔbɛka ne sɛ ɔbɛma wɔde ayɛ adwuma aboa sɛ adwuma a ɛwɔ sɛ Dom Kuman yɛ wɔ mmarahyɛ badwafiam mu no ɛbɛtumi awie pɛyɛ. Wɔsan so de nsɛm ato gya a wɔkyerɛ sɛ ɛnnɛ baabi a ɔman Ghana adu no yɛhia mpanimfoɔ bɛtumi adi ama Nyeko no anim wɔ mmarahyɛ badwafie na atumi aboa paa ama bia nso atumi akɔ nkan. Wɔhyɛɛ bɔ sɛ nea Ghanafoɔ pɛ ne nea ɛnde sɛ amanyɛkuo no pɛ na wɔbɛyɛ wɔ Mercy Village fa aboa na Ghana nso atumi afa ne ntoma pa de afira. Yɛntie Dɔkta Kessel Ato Forson ne nsɛm no bi. And now, I took the very first step in this chamber towards becoming a representative for the people of Ejumakron, Enyan, Esiam in the Central Region of Ghana. So Speaker, fourteen years on,

Ɔpanyin a ɛte de kan yɛ Dɔkta Kɛso Ato Forson, ɛnnɛ yi wɔn na minority leader, na wɔsan so de nsɛm ato dwa a ɔde abasobɔdeɛ paa ɛrekɔ de ma mpanimfoɔ ɛnnɛ yi yɛyɛ nsakyɛ ayi wɔn afiri hɔ ebi ne Ɔnabo Muntaka Mubarak afei Ɔnabo Haruna Duruso ne mpanimfoɔ ɛka ho nyinaa sɛ adwuma a wɔbɛyɛɛyɛ wɔ mmarahyɛbadwafie mu ɛde ɛsom ɛnde sama yɛ ko no n'ani sɔ yie paa na ɔhyɛ bɔ sɛ wɔn wɔn nyinaa bɛnante ayɛ adwuma anadwo o awia o anɔpa o sɛnɛ ɛbɛyɛ a ɛnde sama yɛ ko no ɛna afei dɔm kuma mɛhyɛ badwa fie mu no wɔn bɛtumi asom ɔman Ghana ɛno nso sɛ yi ɛna wɔkyerɛ mu. I would like to endeavour to continue on the admirable path he has charted in the helm of the Minority Caucus and to live up to the very lofty standards that he has laid down

have been the very backbone in which the minority caucus has leaned all these years. Their masterful perspective on the affairs of this House have enhanced the work of the caucus and in Parliament as a whole. Wei ɛyɛ Dr. Kessel Ato Forson na ɔde ne nsɛm ɛba wieɛ no ɛna ɔde nsɛm ɛto dwa kyerɛ sɛ Asodi a kɛse yɛda ne so ne anisɔ a ama yɛkɔ minoritifoɔ no so ne sɛ wɔbɛhɛ pa ara na adeɛ bi a ban wei bɛyɛ no bɛyɛ nea ɔman Ghanafoɔ pɛ na ɛbɛyɛ nea ɛbɛboa yɛn na ɔman Ghana nso atumi agyina ne nan so wɔ sikasɛm mu. Wɔse ne nhyɛ a wɔde agu akwan mu de ama Ghana ban ne mpanimfoɔ sɛ adeɛ bi a wɔde bɛba mmarahyɛ badwafie mu na ɛmmoa mma Ghana yɛn sikasɛm nnyina ne nan so deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi abɛhwehwɛ wia na anka pɛ sɛ aba abɛnyin na ɛno wɔkyerɛ mu sei.

Yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu a na yɛnkɔ ɛnde National Executive Council atwa ne tiawa na ɛka mo wɔ NDC amanyɔkuo no mu ɛkɔkɔpie mu wɔ mmarahyɛbadwam na wɔn ne dɔnkum a ɛwɔ hɔ ɛkɔkɔdii nhyiamu wɔ berɛ a ɛbɛbɛtɔ dwa sɛ mpanimfoɔ a wɔn di wɔn anim no yɛayɛ nsakyɛe wɔ mu no na akwakwɛɛ sɛ wantwiwantwi bi ana ne ɛkɔ so wɔ NDC amanyɔkuo no mu enti Dr. Dominic Anyi ɛyɛ ɔpanipa a ɛne wɔn yɛ mmarahyɛbadwani edi manfo ahodoɔ no anim twerɛ nkrataa de kɔ akɔda wɔn mpanimfoɔ sɛ wɔn mmrɛ na wɔn mmɛma wɔn nkyerɛmu na deɛ ɛsɛ ne ɛfata so wɔn bɛyɛ no wɔn atumi ayɛ na wei ana ne mpanimfoɔ de ose yɔyɔ ne saa bɛ die dɔm kumaa no mpanimfoɔ ne manfoɔ nyinaa kɔkɔ di nhyɛmu na wɔbrɛ a wɔn kɔkɔ di nhyɛmu no Dɔkta Dominic Anyi de to dwa kyerɛ sɛ saa bɛ deɛ wɔn ate nsɛm ase ama asomdwe atumi aba na Dɔkta ɛne Dominic Anyi ne nsɛm ebe nie.

From what has happened today God bless the NDC and God bless our Homelander. Ɛnne a wote yei yɛ Dɔkta Dominic Anyi ɛnka ne ɔsoafoɔ a na ɛne saa bi wɔyɛ ɔsoafoɔ bɛde akyire a wɔhwɛ atɛntrenee soɔ ɛwɔ ɛyɛ wɔn mu a na Dɔkta Anyi ɛde ne nsɛm ɛtu dwa ɛwie yɛ pɛ ano ɔpanipa a wɔno ɛda National Executive Council ɛwɔ NDC amanyɔkuo no mu Alhaji Mahama Idrisu ɔnso ɛde ne nsɛm ahodoɔ ɛtu dwa ɛkyerɛ sɛ saa bɛ na ɛho bɛhia sɛ ne wobɛtumi ne mpanimfoɔ aba bɛdi nsawɔsoɔ ɛsiane sɛ saa bea no baabayɛ wɔ hɔ yi ana ɛbɛboa papaapa na nkɔnkɔyɛ sɛ nsakyɛeɛ aba no obi afa ho menasepɔ yɛnkɔ tie ni ɛne alhaji mahama idrisu So you can see from the excitement that the problem has been resolved. We don't have any problem now, our only problem is to win the 2024 election. Fresh FM 92.5 na ɛne a wote yei yɛ alhaji mahama idris a wɔkyerɛm sɛ saa bere deɛ wɔatoto wɔn nneɛma nyinaa na wɔn nni ɔhaw biara wɔhaw kɛse a wɔwɔ paa sɛ mfempem mmienu akyi aduonu nan wɔn bɛtumi agye abɛnwa no na wɔn aba bɛdi wɔn man soɔ Na nsɛm no nyinaa mua no, National Chairman otitrani a wɔregye ma National Democratic Congress, NDC, amanyɔ kuo no, Wɔpanin Johnson Asiedu Nketia a yɛbɔ no nsɛmmanin sɛ General Mosquito, wɔno nso kɔkɔpiee mu wɔ dwumadie ase a wɔde nsɛm ahodoɔ too dwa kyerɛ sɛ wode w'ani kyerɛm wɔ wɔ man mu ha nom paa deɛ a NDC amanyɔ kuo no wɔn ani amanyɔ kuo kɛseɛ paa wɔ man mu ha wɔn de asomdwoe ayɛ wɔn ma sɛ twɔ yɛn kɔnkɔtie Johnson Asiedu Nketia.

Some problems that we have slept over and that has to do with um, the framework for organizing and leading our caucus in parliament. Fresh FM 92.5. Ɛne a wote yɛ ɛyɛ Openi Johnson Esiedu Nketua General Mosquito titire ne a wɔda NDC amanyɔkuo no ano. Fresh FM. Ma yɛntoa so ɛ ɛwɔ NDCfoɔ nsɛnsɛmuo ɛno adɛn na ɛbɛto odwa na sɛne yɛkae sɛ dɔkta kɛsrɛ atofoɔ ase ne ne mpanimfoɔ a yɛapa foforɔ kɔpie mu ɛwɔ mmɛsɛ badwa fie na hɔ ɛna right honorable alban sumana bagbin a wɔno ɛna ɛyɛ dɔmpani anaasɛ mmɛsɛ ɛɛ ɔteame hene ɛwɔ ghana yɛ mmɛsɛ badwa fie mu na wɔde nsɛm ɛto dwa kyerɛ sɛ mpanimfoɔ a wɔaba yi foforɔ yi wɔn obiara kɔ aba Na wɔsrɛ wɔn sɛ, adwuma a wɔagye de ato wɔn wɔ soɔ no, ɛnyɛ adwumawa. Ɛyɛ paawerɛfoɔ paa, ɛyɛ adwuma mu ɔden sɛ wobɛyɛ minority leader anaasɛ mpo ɛne ne mpanimfoɔ. Ɔkyerɛ sɛ wɔn yere wɔn ho paa. Na mpanimfoɔ a wɔatwa mu kɔyɛ onumonyamfoɔ ne dusu ɛne mu ntɛka ne wɔn ɛka hoɔ no, wɔyɛ adwuma pa de edin pa de to hɔ. Ɛno nti ɔsrɛ sɛ Wɔn nso mmɔ mmɔden paa na wɔn adwuma a wɔreyɛ no anaa wɔn ba bɛyɛ no nso ne nnɛdaa ti bi wɔn nni hɔnom a wɔn din aka mmarahyɛ badwa fie mu. Na ɛwɔ bere a onumonyamfoɔ Right Alban Sumana Bagbin ɛkasa ne sɛ yi ɛna wɔde ɛto dwa. This how far we gone against Jess and Iota.

Ɛna ɔpani a wɔno nso ne dɔm kɛseɛ no ano onimuonyamfoɔ ɔsɛe tie mesa bonsu a wɔyɛ majority leader nso de nsɛm ɛto dwa kyerɛ mu sɛ wɔma ne nuanom akɔ aba sɛ adwuma a wɔabɛsɔ mu no wɔn yere wɔn ho na wɔn anyi no da wɔn nso bɛboa paa na wɔn ne wɔn ayɛ adwuma atumi abɔ mu na wɔkyerɛ sɛ mmarahyɛbadwafie adwuma no ɛnyɛ ntɔkwa ɛna ɛnyɛ sɛ bi kasatutwe Na mmom ɛyɛ asomdwoe, onuadɔ, ɛna adwenkyerɛ na yɛde yɛ adwuma no. Yentie Onimuonyamfo Simon Osetie Mensah Bonsu ne nsɛm. Fresh FM 92.5. Abegye Krokye in the services that they've rendered not only to the minority caucus but also to Parliament. Mr. Speaker, they've been of tremendous assistance in building Parliament as an institution. Mr. Speaker,

Fresh FM 92.5. Wei ɛyɛ majority leader onumonyamfoɔ Simon Ɔsɛe Mɛnsa Bonso ɛna wakasa wakasa paa wɔsɛ na ɛɛ eh, uh, ah, uh, ah, wakasa ɛɛ eh, sɛ ɔgya ɔsɛ gya ɛna mo keka sɛ ɛɛ the then minority leader ɔnabɔ hɔ na duru so ɔsɔre a na ɔtontɔn ɛne sɛ ama yoko ne de ma npp foɔ ɛna yɛbɛyɛ debate bi koraa na na wakɔdi sika na wabɛyɛ yi. Yɛn yɛde amanyɛsɛm ahyɛ biribiara mu, enti sɛ nipa no koraa no oyi ne ho ano a ɔyɛ adwuma no ma ayɛ saa bere wɔ ɔman yi koraa no a, na yɛde amanyɔsɛm afɔrefɔre no saa. Na ɔkyema nso duom na yɛmfa n'aseɛ kɛseɛ nkɔ mma ɛyɛ saa bere yi Gibson Pharmacy. Gibson Pharmacy yɛ adwumakuo a wɔn aba bɛpie mu wɔ mpɔtam hɔ a wɔboa amanfoɔ yie paa. Wɔse sɛ woabie drug store bi na wopɛ beaeɛ na woatu aduro bi akɔ akɔtɔn a, ɛno ara ne wɔn asoɛeɛ. Nnuro no, malaria aduro na wopɛ sɛ ɛneɛ antiseptics bi ana wopɛ, ɛreboa na ɛbɔ wo ho ban firi germs hoɔ. Sɛ woayɛ kɛseɛ mmorosoɔ na mesrɛ wo wopɛ duro, ɛno ara ne sɛ wode w'ani kyem wɔ Gibson Pharmacy. Wɔse ɛneɛ wopɛ ɛyɛ aduro a yɛatwerɛ wɔ ayaresabea ma woɔ na woakyiakyia a wonyɛ bi, ɛyɛ doctor prescription yi, Wode bi abɛkyerɛ mu wɔ wɔn asoɛeɛ a wɔn bɛnya aduro no bi de ama wo. Gibson Pharmacy, meka wo sɛ wɔn wɔ Kede kuo deɛ mu ha, wɔn bɛn Sahara Hotel no, hyɛ no nso paa, wɔn bɛn Sahara Hotel, a wobɛtumi afrɛ wɔn 0244 73 4783, 0244 73 4783 na ɛne mpanimfoɔ ntwetwe nkɔmmɔ. Kae sɛ, wopɛ ɛyɛ Kumi Herbal Tea nso a, wobɛnya bi wɔ hɔ. Na Gibson Pharmacy deɛ wɔbɔ wɔn nsaman ne sɛ, Aduro papa fie. Abusua ma yɛnkɔ pie mu ɛwɔ Asante Bɛkwae mansin mu ɛhɔ kuro bi ɛfɛ ne sɛ Anwia Kwanta ɛhɔ ne nnɛ yi abaayewa abotafoɔ bi a wanya bosome mmienu obi atwi kotokudoduo ɛne animfim ne ne yam wɔde so hɔ nyinaa na yɛama ne bɔni ɛwɔ ahoma no so A Yɛn nkɔm sɛ yɛn nuabɛrima yi sɛ, Wɔfrɛ yɛn, deɛn na ɛbaa yi a saa deɛ yi asi yi? Ɛɛ, me nuabɛrima. Me nuabɛrima. Ɛɛ, mepatɔ me gye si o. Bɛrima a wogyina wo nan so na pɔm te sɛn? Onyame adɔm ne ahanoma da roma me ho ɔden sɛ twɛ kronkron no. Ɔbɔ ade adama paa. Na ɛdeɛ na kɔbaa yɛ a anwea kwanta botafua yi wɔnka bi nhyɛ mu o. Na ah, yɛtu no so wei. Deɛ kɔbaa yɛ ne sɛ yɛ aha deɛ Eh, ɛyɛ bɔkɔ but ɛnɛ bɔkɔ pii saa yɛwɔ deɛ kɔba ɛba nsɛ ahomakye eh, two two o'clock adeɛ bɛkye ɛyɛ nnura ɛna yɛkɔte sɛ eh, ɛyɛ akɔda a afei na aka na ɔtwe baako ne wɔnyɛ two months eh, kotokuro a yɛde kotokuro a yɛde do koko ase bi ɛsina akɔda no yɛ ma akɔda no nso no nyinaa tuo na yɛbɛn maame no ne n'awofoɔ ne ne wɔn kɔdi nkɔmmɔ na nkyɛnmu no nyinaa ne sɛ ɛɛ akwadaa no a wawo no ɔne ne maame na da na ne maame no a ɔne ne da no maame no nso wɔ ɛɛ nkoraa mmienu baako na di deɛ wawo no akyi mhm. nti ɔno yɛ a na opie kɔ abɔnten a ɔma ntɛm ɛna ɛpono no nso ɔma ntɛm nti yɛ a na fos maame no tɔn fos bi na ɔmo deɛ gu akyiri sɛdeɛ ɛbɛyɛ akwadaa no ba a wobɛtumi awura dɛm hɔ na biribiara akɔ bɔkɔɔ de ama no. Enti wakɔa no piei kɔ abɔnten. Nti ɔbaa yɛ a obewura dan mu na ne maame ka kyerɛ ne sɛ waba waba dan mu deɛ neɛ ɔnto pono no mu. Nti wɔda hɔ a ɔmiamia ne fon so aa na ɔfaa mu yɛ dɛ ɛdaeɛ na deɛ bɛkɔ akɔba ne sɛ pono no wanyɛ dɛ wantom. Nti ne nua ketewa no a ɔwɔ ne nkyɛn ne nyane ne maame sɛ ɔpɛ sɛ ɛɛ wɔkɔdwo nsɔ. Nti ɔpɛ sɛ ɔkɔdwo nsɔ na baatan no ani tee sɛ ɛnyɛ saa deɛ a Ahomakye deɛ neɛ ɔsɛ ɔsɛ ɔbɛma akwadaa no ɛɛ nufoɔ anom. Ɔkɔhwɛ nkyɛn a akwadaa no na ne nkyɛn ɛna ɛbenabɔ yɛ dede ɔne adeɛ adeɛ na ahomakye na wɔn de kɔ ɛyɛ anwea kwanta ɛɛ police station. So wɔn police station hɔ a na obi frɛ wɔn sɛ maame yi na bɛhwɛ na ɔba no na ɛda afikyire baabi a ɛna ɛsekan yɛ esi ne yam deɛ ɛnyɛ sekan akotoa. ɛyɛ ampa yɛ kɔkɔhwɛeɛ no yɛde yɛn ani kɔkɔhwɛeɛ no sekan nsi akora no nyɛ ɛyam no nyɛ sekan sekan akotoa koraa na nipa no atwa akora no nufu nkyɛn sɛ na ɔpɛ bi afiri akora no sɛ deɛ na wapo yɛ deɛ nim wɔde sekan no asi akora no yam na ahun sɛ woba yɛ ne akanfoɔ yɛ ase a yɛ nsuo bi a ɛtene bi a ɛyɛ nsuo bi a ɛyɛ yi biara ɛyɛ ana yɛgye ne di ɛhɔ na ɔde akora no akɔto nsuo no mfimfini a nsuo no ɛbɔ fa akora no ho akora no dɛm a ɔreteam ɔreteam nyinaa nti na akora sɛ obi ahu ni wɔ hɔ fa no sɛ ababaawa bi wɔ hɔ nom na nti akora no da nsuo no nyinaa na ɔnwui ababaawa bi na fa akora no wɔfa na yɛde nkɔdu hospital na deɛ ɛbɛba ne sɛ ɛɛ abɔfra a aka na ɔtwe kɔ two months no wayɛ nyankopɔn ɛdɛ ɛdea na wotie ɔbaa no nso ama ne bɔfo no ɔma ɔbaa ɔbaa ma ɔbaa no nsɛm a ɔbaa no nso sɛ ahomakye mu hɔ no Ɔfrɛɛ bɛɛma no a ɔne no awo no saa fon no kɔ aa afei ɛkɔ bom bɛɛ tiri no ɛna bɛɛma no yɛ dɛ ɔdum fon no so ɔnso akwadaa no nso ɔsua ɔbɛ 18 years ɔnyɛ adwuma biara ne maame mu nso na ɛyɛ dɛ ɛhwɛ no na na baako ba no sɛ wɔ sɛ bɛɛma no ɔbɛhwɛ no wɔamɛhwɛ no ɛna bɛɛma no ne n'abusuafoɔ kɔ police station ɛkɔ police station nti si adi ne ne baeɛ no ɛna ɔde ɛɛ aberanteɛ no ahyɛm sɛ ɛɛ ɔyɛ asɛm no mu yɛ dɛ ɛhyehyɛ mu nti eti asɛm no akɔdi apolisifoɔ nsɛm. Mepɛ akyerɛ wo sɛ sɛ. awia no ɛwoeɛ no ɛɛ ntɔkwa bi wɔ wɔn ntam anaa. aberanteɛ no deɛ ɛɛ ɔne na ne. ɛyɛ ababaawa no yɛ dɛ ɛwoeɛ no na wowie ma ɛdze ntawantawa bi esisisi wɔn ntam ne adeadeɛ sikasɛm no asɛ ɛma nti asɛ akɔyɛ problem bi ne adeadeɛ a ɛde dɛ ɛdɛ wɔn ntam ti sese deɛ ɔn sɛ yɛntumi nka emu nsɛm bebree yɛhwɛ apolisifoɔ no sɛ deɛ wɔn de bɛba akyiri no ɛno na ɛyɛ finance nti yɛhwɛ apolisifoɔ no sɛ deɛ wɔ akyiri no wɔn de bɛba. Na megye di sɛ deɛ wɔrekyerɛ bɛba no yɛmfa nkame wo ne watiefoɔ. ok ɛnna mi nua maame naase ɛne awia yɛ amanebɔ a wode abɛ nyame yɛ dom a nkodu fie da no deɛ yɛbɛba na yɛbɛgye ɛho nsi no mɛnso mɛda mo ase yo na wei ayɛ awerɛhosɛm a asi ɛwɔ anwea nkwanta Na wei no ɛwɔ Asante mantam ɛw Kofi. Na ɛɛ eh, manfo a mo join ni wɔ Facebook no ɛɛ eh, eh. eti fa picture no toɔ na manfo nhwɛ fa kɔtoɔ na manfo nhwɛ ah. abofra a wɔn ke bi nhyɛ mu ɔ oh. ɛɛ ɛna mi ka sɛ wei de ɛnyɛ abofra wei ho ne se kan ni. Imagine ah. sɛ. mɛsɛ kotokuro do ne kotokuro do paa. akɔla aka ayi onya two months. aka na wɔtwe akɔla nsa na wɔnya two months akɔ na wɔtwe ansa na wɔnya two months. Hey! Ɛnna na meka asɛm bi sɛ, Sɛ wokokua nnomaa a, wode kotokuro de na ɛkɔ, eh? na wonya akraman nso a, wode deɛ na ɛbɛkɔ. So wahu o, wei aboa ketewa wei a ayɛ sɛ bi akwadaa wa wayɛ wo deɛn? Ɛdeɛ nyaa na akwadaa wei de ayɛ wo? Ɛdeɛ nyaa ɛna akwadaa ayɛ? Sɛ mpo sɛ wo ne ne maame ɛna ɛwɔ asɛm wɔ ne hwɛ ho a, sɛ bi ɔyɛ wɔ orphanage home hɔ, mhm. wokɔ na wokɛ wɔ asɛm yi a, yɛbɛtumi agye akwadaa no. So wahu o, nyame yɛ wa na sɛ wonya biribi a, na wode akɔ fie hɔ dan sɛ ɔbɛyɛ ne sei eh? dan sɛ ɔbɛyɛ ne sei eh? o oh, dabi ɔna wohwɛ nso a sɛnea ɛtumi ɛwɔ akɔla sika de no kɔto nsuo mfimfini no eh. ɛne namɔfoɔ deɛ a na ɛho ahomete ɛsɛ ɔne kɔyɛ sacrifice ebi a mm, sɛ wode ɛnsɛm no ɔmohwɛ mu ebi a sɛnea ɔyɛ no ɔde no kɔto nsuo no mu no na nsuo bɔfa ne ho no ɛɛ eh.

Wobɛtumi akɔ akɔhwɛ na woagya wo comment no nso wɔ hɔ na yɛakenkan ama wo kamakama. Yɛgu so ara de awia pɛto bɛkaseɛ de dan wɔ wɔ First 92.5. Na yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu hɔ na yɛmfi ani nkyem wɔ atɛntrenee ne atɛnee ne saa bɛ dwumakuo no mu. Ɔmanpanin Nana Addo Dankwa Kuffo Addo wɔ Kyeman dehyeɛ no noɔ Ghana dehyeɛ ahwɛ de saa bɛ dwuma ama agyagyefoɔ baako baako aduonu, 20, sɛ wɔn mbrɛ na wɔn nso mma mbɛdi dwuma wɔ mɛmu ha na wɔn mmoa na atɛntrenee dwuma no ntumi nkɔ so yie pa ara wɔ ɔman mu ha. Na Ɔmanpanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo de saa dwuma yi rehyɛ wɔn nsa no, wɔtu wɔn fo sɛ kɛtaa sɛ porɔeɛ, dream, kankan yɛ adeɛ a agye ne ho mpene pa ara wɔ ɔman mu ha. Na daa ne daa nyinaa no, ɛnneɛ wɔbɛte ɛsɛ ɛnneɛ atɛmmuafoɔ, wɔn regye mpɔnkye, wɔn regye nnwan ne deɛ ɛka hoɔ. Ɛnti wɔbɛsrɛ pa ara sɛ manfoɔ aduoni, Saa adwuma no deɛ, wɔntwe wɔn ho mfiri mu, na wɔmmɔ adwuma sɛdeɛ ɛsɛ, sɛdeɛ ɛfata pa ara, na saa berɛ yi deɛ, ɛ, mmara tenenee ntumi nyɛ adwuma wɔ wɔn mu. Yɛnkɔtie, ɛyɛ Nana Addo Dankwa Kuffo Addo, ɛyɛ afutuo a wɔde maa agyagyefoɔ yi. I congratulate each one of you on your well deserved appointment. So to you newly sworn in Justices,

Fresh FM ninety two point five. Ɛne a wote yei ɛyɛ Ghana piesie wɔ Kyeman dehyeɛ Nana Ado Dankwa Kufuor Addo. Na agyaagyifua yi wɔ panin baako a wɔgyee mu ananmuɔ na wɔno nso kasaeɛ ɛne ɛyɛ sa bee na aseɛ kɛseɛ ɛkɔmaa ɔmanpanin Nana Ado Dankwa Kufuor Addo ɛsan nso ɛkyerɛ Ghanafoɔ sɛ Ghanafoɔ wɔn nya gyidie ɛwɔ wɔn mu paa sɛ wɔn ba bɛhwɛ na atɛntrenee no atumi akɔ so sɛneɛ ɛsɛ sɛneɛ ɛfata na wɔ panin Eyi kyerɛ sɛ Ghanafoɔ yɛda a yɛnna, wɔn bɛbɔ adwuma teoteoteo pa ara. Mma yɛnsuro ɛsiane sɛ wɔn aba so wɔn bɛbɔ dwuma sɛ neɛ saa berɛ yi atɛmmuafoɔ wɔ mem ha. Na Justice Kwame Aneapoh Lee, wɔno na ɛyɛ ɔpɛnipa a wɔgyina agyɛgyefoɔ yi anim ɔ, sei na na ɔkyerɛ mu ɔ.

for all who made it possible in diverse ways to make today's ceremony a successful one. Fresh FM 92.5 Fresh FM 92.5. Ɛne a wote yei yɛ Justice Kwame Pole a wɔno gya agyagyefoɔ no nyinaa ne muɔ ɛka kyerɛ ɔmampanin ne Ghanafoɔ sɛ wɔn nya saa bere awerɛhyɛmu wɔ muɔ so wɔbɛbɔ adwuma na saa bere atɛntene adwuma no atumi akɔ n'animuɔ. Kofi, Ɛɛ, da bi a yɛka yɛn justice nsɛm. The last time meka asɛm bi wɔ hanom sɛ Ghana yɛ wei no yɛ freedom and justice. But yɛgya justice na atoɔ. But sɛ Ghana ma mpanin hyɛ sɛ wɔn hwɛ na gya wɔn mfa justice nyɛ adwuma abere a yɛrepɛ a wɔn de a wɔn mɛyɛ de pɛpɛpɛ na ɛma wɔn mɛyɛ no sɛdeɛ adikanfofoɔ no bi mm, no wadere wadere bi kra n'asɛm ɛyɛ no no wadere biara ɛnansɛ deɛ ɛmfa nkɔgye mpɔnkyenee ɛmfa obi nkɔto ɛyi na deɛ fie da no da no tikya yi a na yɛka n'asɛm awerɛhosɛm a yɛ convictee noɔ ma ɔkɔda afie ase sɛ ah. wɔno afɔ bi akwadaa tɔtɔfewa nso na nyɛ nokorɛ oh. na wakɔ akɔdi nsɛnsɛ nnoa paa wɔ ne deɛ fie saa ɛyɛ a na saa nsɛm bi sei na ɔhu mɛti a na ɛyɛ ya wei bɛkɔ na akwadaa no a yɛyɛɛ no saa no na n'awofoɔ wɔ sika so they push things inside sɛ na ɛbɛyɛ a mmara no sɛ yɛ no kuro sɛ nyɛ no kuro ɛne ne bi kyɛ sɛ nipa no fa mm. sɛ mɛtwe waso mɛkyerɛw mɛkyerɛw nti nea ɔbɛyɛ biara no wɔbɛyɛ na ɔbɛyɛ biara no wɔbɛyɛ ɛkɔfi ma yɛnyina so ɛ na yɛnkɔ owulen enterprise ɛnkyɛ owulen enterprise Ɛnɛ a me ne wo kasa yi no, ɛba no provisions a, ɛyɛ adeɛ sɛ ɛwɔ bebree. Ɛnneɛ milk, milo, sugar, kɔfe, anwa, ɛmo, size bi a wopɛ bi akɔ a nsa bɛtumi aka bie. Sɛ woretu akɔto no sɛ mako mako a, ɛyɛ adeɛ sɛ wo nsa bɛtumi aka bie ɛwɔ Ɔwolɛn Enterprise nso. adwosomoɔ nso adwosomoɔ ok nti na sɛ na sɛ ɛno no ɛyɛ olin enterprise provision store nso ɛno noɔ na sɛ wode w'ani nso akyerɛ mu ɛwɔ boutique no nso side nso a ɛba no ntaadeɛ mpaboa ne adeadeɛ a ɛno nso boutique no adeɛ sɛ ɛwɔ bi ɛwɔ ne nkyɛn mebatɔ ntaadeɛ ne adeɛ nyinaa wɔtɔn bi ghana commercial bank ne hwɛ ne mu pɛɛ Ɛhɔ na bɛhu Owulen Ntaba Bukit Boutique wei nso kyerɛ a kwan. Mesrɛ wo frɛ no ɛwɔ 0244 014523, 0244 014523 na wo ne Owulen Enterprise so nkɔdi nsa wɔ soɔ. Fresh FM ninety two point five. Na ɛɛ kaseɛ no yɛde wobɛsia na yɛasɔre so na dwumadie edi so agokansie ho nsɛm no yɛde ada wo wɔ kasafidie so na kaseɛ nsɛm ahodoɔ a wote yɛ bie nie. Ghana mampanin abɔ mmɔden apaw ɛyɛ justice ahodoɔ bi a wɔbɛboa na atɛntenenee atumi akɔ so ɛɛ na hmm, na asɛm nti no yɛdi mu nkɔmmɔ ɛde ma wo. saa nso wɔ kaseɛ mu no yɛde ani kyerɛ mu wɔ mmarahyɛbadwa mu hɔ ɛɛ saa berɛ yi wokɔ mmarahyɛbadwa mu a ndc amanyɔkuo no mpanimfoɔ a wɔda wɔn ano wɔn ayɛ nsakyerɛ wote deɛ ɛtue mu hɔ. Na Honourable Doctor Atufoasen yɛ nɛ minority leader nei wakɔkasa afa ne dibere de ama noɔ nso ho. Wei ne nsɛm ahodoɔ ne ɛdeda ho sɛ Fresh FM ɛwia aprɛnto bɛɛ kaseɛ na yɛ ɛde kaseɛ da wɔ Mosomfo Kofi Pranie ɛsuo yi pɛ berɛ menim nua bɛɛmaa Ɔte madehyeɛ yaw barima. Mesrɛ wo te ɛyɛ saa berɛ yɛ nua baa baako pɛ boys prefect ɛɛ wo te ne nka akosua. a mu a bia hogla ɛneɛ saa berɛ yi wɔ kɔɔ ɛyɛ trɔtrɔ fresh trɔtrɔ ɛde nsɛm ahodoɔ no ɛdaw yɛ sɔre so na ɛnkasa a wɔn deɛ wɔayɛ ne ho so wɔn no wɔkasa no wɔde ɛyɛ saa berɛ agokansie ho nsɛm no ɛne saa berɛ yi adaw ɛne awia berɛ yi yɛ ma obi bia mɔ ne ti a yɛ gye adeɛ na na yɛ wɔ nkyɛn bi a woto. Ɛɛ maame ntia me maame ɛwɔ akyerɛ mu akwatia ɛɛ ɔbaapa benua na afei mentia ɛyɛ obidumbie a wɔda obidumbie enterprise ano na afei Ɛɛ, menkyea Elohim Treatment Center foɔ nyinaa. Na me nso so nyame yɛ adom ma me mede di yɛn bi yɛ no. Adeɛ sɛ me a me maame maa Mercy a ɔwɔ Akyem Kadesa Sakora Park no, eh, ne ba bɛrima Oto a yɛanom wɔn nseɛ do no, wɔn eyi no wɔ Sakora Park wɔ Kadeha. Eh, eh. okay. Eh, ɛneɛ na me nso memfa ɛyɛ saa akwanya yi so ɛma ɛyɛ me manfoɔ m'abusuafoɔ a wɔwɔ Akyem abɛɛ mu yɛakɔ. Eh. ɛno a mewɔ fa nimpɔn bi ato anananom oh, wɔ nseɛ do. Oh, kusɛ, kusɛ, kusɛ. Ɛ ma Wosɛ- ɛyɛ busua no ɛyɛ akɔ. Kofi, ɛɛ wo nso ka wo nti mema wo nso ku- ɛɛ, due wahu sesa deɛ ka no due. Ɛɛ, mam due, mam Ɛɛ, due, ɛɛ, mam mema wo due, due mam paa. due. Mema wo due. Oho, ah. Ɔ- ɔ- ɔ- Ɛno a- ɔ- ɔ- ɔse dɛ? ɛno a- ɛno a ne yɛ- yɛ- o- ɛyi ma ɛyi bɔ firima firima firima yi. Ah, wo sɛ meka sɛ me nana bi di firima. Me nana firima ne ba no ɛtoa nananom wɔn se adum. Aha, aha, saa na ɛteɛ. Ɛnti yɛkɔ na dwumadie di soɔ nso yɛde ada yɛakrɛ obi biara.